Iya oha selamat malam bala peninga semua. Nyadi baka ke malam tu kitai pegulai baru ba jerita dititihka entu ti dikarang Tapang Bekumbai. Nyadi sebedau ku neruska video tu ngarapka kita bala peninga anang skip iklan laban ba dia meh tanda kita nyukung kami ke nusi jerita ngagai kita semua. Nyadi nibuh kita masau kejam neteruska ku jerita kita tu bala peninga semua. Au nah berasai udah lemai ga hari. Bendau ga tudah dom nya tinuk. Akai iya mega bekenya meh bendau meda gusti hari tadi. Enam tujuh kali ulang bisi gusti dipeda aki nya tadi. Malik dom ngagai aki peda nyau bekuruh orang tuai nya. Ukai iya ke meda TV nyau TV ke meda iya. Ake oh ake enda ni umas nya tinduk nyau TV ke meda dek iya pia ko dum ngereh ake iya. Eh dek tadi pia uchu iya selamat pagi uchu dum. Pia aku aki seredah nyebut selamat pagi. Pagi nama tu aki. Peda deh hari udah lemai tu. Nyau ka malam da. Pia aku dum nyau tengenyit ninga aki iya madah selamat pagi. Au pia uchou gut lemai ga uchou. Apu enda bahasa enau aku nyau tindua tadai uchouu. Pia aku aki iya ga nyebut gut lemai. Au gut lemai ake gut lemalam iya nama enggau deh ake ka meli minyak bin aku lalu makai ba luar ga tua tu legi ngambi ke enda bepandu ake utai pia ke dua mai ake iya meli minyak bin. Au un aja aku tu uchu kia ke nyadi orang bujang meh tua ni uchu kada ini deh nadai ja meh matua uchu. Enda pulai he pasal tau meh tua tau legei pia ku ake gih engu pama sebut ke nyadi orang bujang alu enjegu pala iya baka kena tuai aki kitai nya ku aku nyau iya ke lebih lebih agi ari orang bujang dum ke bujang tu enda baka nya legei dum nya kumbai iya enda murih kiya ga. Au, nyamai amat nadai ini nah kai. Nama enti ini datai enda nemu nganu deh kenu ku anak ati deh kai. Iya kai nama agi lama sida iya ba rumah panjai din aki. Aku enda tentu nemu pengawa sida iya aki. Pia ku dom nanya pengelama sida pai indai enggau ini iya ba rumah panjai. Pia mega dom enda tentu nemu kebuah sida iya pulai. Ninga dom nyebut rumah panjai nyau sinu ga tudah ti. Nya meh dom enda nentu ka besebut ke rumah panjai. Lelengau ke uchok iya dua iko nyin da agi. Uchok iya gentung enggau geringu. Uchok iya dua iko nya murih ke iya, ku iya. Dom tu aja meh enda murih ke iya sekali-kali. Tang enti sida iya begulai sigi nyadi sida ngirup. Nya meh aki ditransfer orang kitu enggai ke makin nyadi pemeli enggau pemula enti iya begulai enggau uchou asai iya dua ikou nya. Kebendau orang enda tentu ka meda aki iya nya ngirup. Udah tuai dini tau bangat bagas ngirup. Enda leh enggai kena dapat. Aki Geringou. Enti udah meda butuh ai gudan, meriur ke kitai nya. Enda orang nyalin ke iya, iya empu meh nyalin kediri. Nya meh ba ake enggau tau sebut sekali kali nama geringu enggau gentung lalu madah kediri ka munuh diri iya lagi. Mau orang baka ake nya belakun sigi nemu udu. Baka keterubah iya bai orang enggau dom kitu. Nya ulih ngiga ake geringu kitai nya. Nemu iya nganjung diri ngagai balai polis. Aki minta anjung bala polis pulai ke rumah Ponyai. Pintar pintar aki. Pintar a tusah aki kitai, aki geringu nya. Ai uchu Duam, nadai aku nemu aku pengelama sida uchu. Enti enda pegila lusa. Enda lusa tulan tupat kini uhang rasmi sulau ba rumah panjai kita anu tu. Aku enti enda enggau ditu udah gerap aku tu enggau uhang ngamat yb. Pia ku ake nemu du nyebut yb nya IB. Ka pena ake tua ga sigi udah diau ba bandar. Ditu mega pemakai tua ditu makai. Pia ku dom nyaut ake iya nya. Au udah ke tembu beradu seduai ake apan lalu sama nurun pamai sin ake singget tupi orang tuai ke sigat kenu ke anak ti iya meh nya dua menggai sesekali muji ake nya sigat nyadi agi iya minta puji legi madah kediri baka penyigat Apai Sali. Baka penyigat bungai nuing meh kenu ku iya legi. Dikumbai baka penyigat Kason Jun enda sebaka ku aki iya sigat agi. Nya bala meninga aku nyu sigat agi ku aki Geringu. Nemu udu aki Geringu tu nundai aku. Au endang sigi baka dua mengoh aki enti seduai aja sigi makai ba belua belama Bai tudah duk. Semadi enggai nurun baru seduai aki nyadi chip kuk. Enda baka kena nemu manuk lawak kediri ga seduai aki. Tang lembau ga ka manuk lawak maya tulang ke buruk. Kui bum aja seduai iya enda nemu manuk. Udah suba ambih meletup ambih engkechit ke atas kui bum jamih sida muchuk. Au nya meh udah ke meli minyak bin dia dua menua ke iya lalu makai iya ba kedai. Kira makai malam seduai iya meh nya. Endang sigi setaya seduai ake. Setaya orang bujang ko ake. Nya orang nemu agi ngelagu utai. Ai ake tumu kami duai min pegila bisi nganjung orang agi pendam tuai iya pegila ake. Enda alai aku nai ngah madah. Pia kudung madahka pejalai seduai iya akih mian tumu pagi pegila.
Iya nama gaga nganjung orang ke pernah muchok nyelai amat pengawa kita ke meh ibit tu nyau nganjung orang ke pendam. Nya meh agama kita baka pendam peda ku. Pia ku ake gihingau sengapa utai sebut. Laban iya ke empai nemu pengawa lum enggau akih min pegila. Ee deh tu aki a tusah amat. Ngayuh orang ke pendam meh kami duai ngayuh ngantu ku orang pegila. Pia ku lum betusah-tusah nyaut aki iya nya. Au pia uchu iya padah ngayuh ngantu tadi nemu ga ku. Hah, Atu Syekh kita tu bejaku. Enda madah terus tehang. Ku aki, nyu iya ke Abah Tusah nya dia. Eh, engka deh nemu utai ku aku meh tadi. Tumu kami duai pegila jauh pendam. Dek ati diri pegila. Anang ngiga kami duai akih min. Ku Dum ngasuh aka iya ati diri begila. Eh, aku ka mengau begila uchu. Aku tu ka mih aun. Pia ku aki madah diri ka enggau Dum begila. Akih min enggau aku begila aki. Ngai nyadi kitai tiga. Engka uring tak mayuh nepan ba aku begila, ku Dum madah ka akih min enggau iya. Eh ngau ku uchu ngau. Uchu min nya nibuh ngau meh ti ngau ketua. Aku nganti iya. Enda nya mai ga aku kedihi ba rumah ti ngau tadi. Enti bisi indi ti enda ngawa bisi orang ngau aku belaya. Ku ake iya madah kediri enda nya mai kediri. Enti bisi indi enda ngawa deh piak ku iya. Ake diatu ake. Au meh kitai tiga ga pekila piak ku dum. Alah laban aki iya. Nyau kasih ga iya meda aki madah kediri enda nyamai ti enggau kediri. Ka penda baik aja meh. Au nya meh malam nya Tumu dum enggau aki iya ninduk kediri. Laban pegila Tumu ga dani, Tumu ga nurun. Dum enggau aki iya tinduk, aku ka mupuk meh, tu bala peninga. Awek ke seduai anya tinduk dulu meh kasih ke seduai tumu dani jaga kitai nya ake geringu enggau sida iya nganjung orang parai sigi nyadi sida tu enti begulai dititih kan tu.